Nyinga en Pastor Joseph Agali. Arwaki e chenro mar Pisoko. Pisoko en kama inyalo yude puonj mawuok e Muma kendo inyalo yude tiegruok kawuok e Muma kendo an jawer ibiro yudo wende mawuok e Muma ka mori ei Muma. Mora gi Muma, puonja Muma kendo tiega gi Muma. Arwakou. Adwaro ni wapuonjre chakruok apar gariyo kare achiel nyako chiko. E kanyo emwayude ng'ano ma Jehova Nyasaye noluongo en kwarwa Ibrahim. kata Abraham. Muma wacho ni ne odak e piny Ur to Nyasaye ema nobiro ire kendo Nyasaye ema noluonge nikech Nyasachwa e Nyasaye madwaro dhano. Ang'eyo ni pile pile wang'eyo ni wani mwamanyo Nyasaye, wani mwaringo kwadwaro Nyasaye, wani mwadwaro Nyasaye gi lemo, wani mwadwaro Nyasaye kod gik waweyo kata gik mabeyo mwatimo mago biro moro Nyasaye. Nyasachwa e Nyasaye mabiro manyo dhano, obiro dwaro dhano kama dhano dakie. To obiro manyo ng'ama iluongo ni Ibrahim ok kober. En Ibrahim modak kod jogi kendo Ibrahim malamo, olamo chieng', olamo dwe. Nyasaye ok bi ni joma beyo. Nyasaye kabiro to obiro ni jok miweyo ni richogo. Jehova Nyasaye biro to fwenyorene. Muma wacho ni nobiro mi owacho ni Ibrahim owacho ni wuogi kendo iwe dalau, iwe wuonu, iwe jou, adwaro teri e piny ma an awuon ema ng'eyo. Muma wacho ni Ibrahim kane owinjo kamano, neno wuok. Nyasaye nowacho omiye blessings, seven blessings. Ha? Abiro i, i, i, a, anabedo kumba mari, abiro gwedhi, ibiro bedo gweth, jogo man kodi ibiro gwedho, piny te biro ng'eyo ni in Ibrahim in ng'ama ogwedhi. Mago gin gweth mamoroga chuny ahinya. Gweth go gin gweth abiriyo ma ng'ato ka ng'ato nyalo bedo, i- inyalo kawo mano kaka mari, miwach ni gweth abiriyogi amako mane? In in ng'a mogwedhi, kendo gik mitimo gin gik mogwedhi. Ng'at mokas i Nyasaye kas, ng'a mogwedhi Nyasaye gwedho nikech in ng'ano ma Nyasaye orito. Mana kaka Nyasaye nobiro moluongo Ibrahim, e kaka Nyasaye obiro luongi. e kaka Nyasaye oheri, e kaka Nyasaye obiro kamoro amora ma intie, omanyi, odwari, nikech en kod mpango maber e ngimani, en kod wach maber e ngimani. Ibrahim kane owinjo mano, muma wacho ni Ibrahim ne nowuok gi Sarai chiege, owuok kod Lutu ma nene en nyakew mare owuok kod jamni mane en go owuok e piny mane nitie odhi e piny mokia muma wacho ni ne en jahigni prabiriyo gabich nyisowa ni onge kama inyalo wacho ni iti nyasaye ok nyal gwedhi o an dhako nyasaye ok nyal gwedha o an nyako nyasaye ok nyal gwedha o an ok asomo nyasaye ok nyal gwedha nyasaye kowacho ni gwedhi to Nyasaye gwedhi. E Nyasaye mabiro e ngimawa, kendo e Nyasaye moritowa, kendo e Nyasaye ma ochako wuotho gi Ibrahim. Ibrahim owuotho kode, owuotho kode. Muma wacho ni ka ochopo Kanaan, oyudo ka jo Kanaan ni kanyo. Kendo Muma wacho ni owuok kanyo mo odhi nyaka e Mamre, odhi piny nikech nene owuotho kodwaro kama Nyasaye ne nonyise. Wan jogo wan joyie kendo wawuotho kuom yie, gimoro amora watimo kuom yie. Nyasaye ema ritowa kendo ong'eyo kama ogolowae, ong'eyo kama oterowae. Ma e morna okinyi masani Ma ek morna ka awinjo wach Nyasaye okinyi masani kata sa asaya ma intie sani kiwinjo wachni. Jehova Nyasaye mondo odonj e chunyi mondo ing'e Jehova Nyasaye ni kod mpango maber kodi. Wer mwawinjo sani en mwadhi winjo kendo iwacho ni eh, en wer mawuoyo kaka Nyasaye noluongo Ibrahim chakruok apar gariyo nyaka achiel nyaka abiriyo. Mpango ma Nyasaye nikodo kodi en mpango maber. Bed kod yie kuom Yesu Kristo. Muma wacho non Ibrahim nogero altar kamoro amora ma nodhiye. Nogero altar ni Nyasaye ma nofwenyorene. Wabe ka Nyasaye ofwenyorenwa to nyaka wabe jogo ma wagero altars. Wamiyo ji bedo jogo ma gilamo Nyasaye giyudo kama gilame Nyasaye, gibet gi kama ginyalo chokore to gilamo Nyasaye. Kamoro amora Ibrahim nogere e laru, akia nogere e thim, akia nogere kanye. Kamoro amora tek ni ji orome, wanyalo pako Nyasaye, wanyalo dendo Nyasaye nikech Jehova Nyasaye e Nyasaye maber, e Nyasaye moritowa.